walitti araarsuuf dargaggoo fuusisuuf diin islaamaa hojii hojii isaati malee miti isa faarsuuf dargaggeessa keenya obboleessa keenya baay'ee galatoomii sheekana wariisuuf walaloo nu dhiphattee dachiin bal'oo ta'uusii wajjiinii nu rakkattee jiruun qabaachuu wajjiinii haa deemnu toobaa haa jiraannu diiniif rahmanni qabamuun nurraa himatiini laalaa waan fakkaattu hariiroon Islaamni yeroo ammaan tanaa walii wajjiin qabu kan walirraa fagoo halaalaatii miti warri ollaa jiruu waan qabu kan gariin dhabarraa guyyuma addiidhaan mana isaa cufee keessa taa'uu agabu garuu ollaan isaa osoo kana beekuu bira nyaatee quufee kan raafees darbu sadarkaa nameenyaa keenya daangaan qabu yooka keenya taate dubbiin haalaan jabdu raamata isaa qofaaf mee nu haadha qabu. jibbaa. Mee dhagayaa obboleewwan Islaamummaa kan amantii takka walii wajjiin qabnu akkasumaa wajjiin faallaa walii taanee dhageettii fi argaa waliillee jibbinu. Jaalatee yoo jibbees abadan tokkollee hin seenu jannata bara haga amanu haga wal jaalatu hin amanne qalbiin akka waan amantii teenya ta'ee jibbi toltuu wal dorgomaa kan nuun jee rabbiin hamtuu wal dorgomuu nurraa taate dubbiin. Rabbitti amannee ajijisaa godhuun dhimmuma aakhiraa qofa nuuf fakkaattee, duniyaa keessatti faayidaa fi barbaachisummaan isaa zeeroo taatee nu muldhatte. Sheyxaanni diina koo fi diina keessan ifirraa eegaa je'ee Rabbiin nutti dubbate, Allaha dagannee sheyxaan jala deemuun kunoo booddeen isii wal jibbuudha taate. Hin komannu Rabbi dogoggorri keenya nuun lakkise diini seera jiruuf jireenya kanaaf fokkinaa fi hundummaa nammeenya nurratti wal gahe nu muda diqqeenya kanaaf tan dabarte haa taatu fakkeenya akka sirroytu nuuf tan fuuldura keenya qulqulleysuu qabna namuu keessa keenya. Nu amannee Islaamummaa himachuun kun afaan malee onnee keessaa nun buqqaane. Kanaafuu maalummaan icciitii jireenyaa milkii fi gammachuu dhaa nuuf addan baane. Jaalalti maallaqaa nurratti olaantee gabroottan duniyaa taanee gabroomfamne. Sanuma keessattuu milkii walii jibbaa, akkuma walirra jirru wal gaqqabaa. Wallaalamee qooda Rabbii harkaa qabaa yoo obboleessi hirkate anaatu agabaa sehee gariin milkii mataa isaatuu dhabaa. Guddinaaf sadarka, guddinaaf sadar, guddinaaf sadarkaan jaalalaa fi aangoon horii waliin qabuu qofa gabaabbattee, osuma duniyaa gubbaa jirruu kunoo dachiin balloon qabrii daran nu dhiiphatte, halaalii fi haraam kan addan baafanne, bitaa mirgaan qarshii fixuu qofa taate. Diiniin tuffatamee qarshii jijjiiramuun, rahimni duniyaaf gargar mummuramuun, kunoo bu'aan isii rizqii Rabbii balloon nama dhiphifamu, Mootiin abbaa irree naasuu namaa hin qabneef biitii hoogganamu, dhukkubni baayyatee diinagdeen du'uu fi barakaan dhabamu, hin komannu Rabbi nurraayi sababaan nutti jijjiiramu, furmaanni waa hundaa haqaan kan argamu Rabbitti deebi'uudha rakkinni waa hundaa akka jijjiiramu. Rabbitti amannee waan gaarii hojjachuun. Faayidaan isiidhaa matuma keenyaafi. Ammallee yoo hamtuu, badii adda addaa hoojjennee miidhaaniis matuma keenyaafi. Waan kana jechaafi gochaanillee namuu ofirrattis garree addaan baate nuufi. Akkasumaa wajjiin iccitiin nu mudatte. Itti fufaa jirra shira san ammallee. Irra hedduu rakkoo nu afaan wallaallee numarraahi dubbiin taate akka malee. Toltuu waliif yaadaa. Durra duniyaa dhumtuu tana keessa hanga jirru hunda waa hunduma caalaa haa qabaannu namuu sodaa Rabbii guddaa nama waan sodaatu hin qabne hubadhaa mataan isaa soda duniyaa dhugumaan ilmi namaa hundi irraa deema booda saa hagam jiraachuu namni owwalchifte shira waliin yaada waliin haa jiraannu

Magaalaa keessanii fi jireenya keessanii fi wanni hundi keessan gartee hawwatuu tanii fi nashaaxaa ta gammachuu isiniif haa taatu. Obboleessa keenya waziir rabbi irraa haa jaalatu namanii fi gartee dandeettii walloo akka gaariitti qabu aartiin jechuudha gartee amantaa teenya keessatti amantaa islaamaa keessatti hedduu nu barbaachisa. Namni yeroon fi gartee waan biraatiif shaakala ta'u yeroon fi gartee muuziqaa fi waan adda addaatti gartee jechuudha qalbii isaatii fi

Mee ummata kanaaf waa takka nurraa ji'inii jaan dhaaddannoo lola keessatti jirtuutu jira kaniif gartee ummanni jechuu kaafiraa takka hoo gartee ummanni jechuudha eh, amantaa islaamaa irratti qabsaa'u yeroo isaa walaloo fi waan adda addaa jaa dhufan rasuulli immoo hassaan ibnu saabitiin mee ummata kanaaf waa takka nurraa ji'inii jaan walaloo gabaabduu hassaan rasuula loogoni fi rasuula ibsu maal jeen